דער וואס איז פרש וירא, און וירא איז דא די מעשה פון די עקידה. איז דא די באקאנטע קשיא, פארוואס האט די אייבערשטער געהייסן אברהם אבינו זאל גיין שעכטן זיין זון, איז נישט דער באשעפער געווען אקעגן שעכטן קינדער? איז אסאך מפרשים ענטפערן אז די אייבערשטער האט געוואלט דא שיקן א מעסעדזש פאר די וועלט, און זאגן עד כאן, דא ענדיגט זיך די זאך פון מענטשן שעכטן זייערע קינדער. סאו די מעשה פון די עקידה איז געווען א מעסעדזש פאר די וועלט צו זאגן הערטס אויף שעכטן ענקער קינדער פאר וואסערע סיבה ס'זאל נאר זיין. איז לכאורה נאך אלץ שווער די קשיא וואס האט עס געמוזט געשען די וועג? אז די אייבערשטער וויל שיקן די מעסעזש פאר די וועלט זאל ער הייסן אברהם אבינו גיי זאג פאר די מענטשן גיי ארום די וועלט און זאג הערטס אויף שעכטן ענקערע קינדער אדער מאך עפעס א סימבאל, איך ווייס, עפעס א אות, עפעס, וואס עפעס האט געמוזט געשען, אברהם זאל גיין, הייס אברהם גיי שעכט דיין קינד און נאכדעם זאג אים שעכט נישט. סאו איך טראכט צו מיך, אסאך מענטשן גייען דורך נסיונות, נישט סתם נסיונות, מענטשן גייען דורך נסיונות ווען זיי טוען א מצוה אדער ווען זיי האלטן זיך אן טון עבירה, און אסאך מאל וועגן די מצוה אדער וועגן די עבירה וואס זיי האבן נישט געטון איז וועגן דעם געקומען די נסיון. סאו געב א משל, לאמיר זאגן א מענטש טוט חסד, סאו ער גייט ארויס פון זיין וועג צו טון חסד מיט איינעם, ער דרייווט זיין קאר, אינמיטן כאפט ער א פלעט טייער, און אזא מענטש קען ווערן זייער פראסטרעיטעד, ווערט זייער אנגעווייטאגט, פונקט יעצט, סתם אזוי א מענטש כאפט א פלעט טייער איז אומקומעניש, באט סתם אזוי קען א מענטש טראכטן, אקעי גם זו לטובה, ס'איז געשען, השי ת האט אזוי געוואלט. ווייל טאמער ס'געשעט בשעת מ'טוט א מצוה, בשעת איך גיי טון חסד פאר א צווייטן, אזא מענטש באקומט חלישות הדעת. ווי נעם טו איך מצוות צו כאפן פלעט אייז? סתם אזוי וואלט איך נישט געדרייווט מיין קאר יעצט. און דאס איז נאך פון די קליינע זאכן וואס א מענטש קען האבן טשעלענדזשעס. נאר מען דא גרעסערע נסיונות. געב מיר א שטערקערע משל. לאמיר זאגן א מענטש מאכט אפ מען טאר נישט מפסיק זיין אינמיטן לערנען, מען טאר נישט רעדן אינמיטן דאווענען, סאו פון היינט און ווייטער ווען ס'קומט צו דאווענען און לערנען, מיין פאון גייט אויף סיילענט, צו איך ברענג עס בכלל נישט אין בית מדרש. און איין טאג מאכט צו זיין פאון, ער גייט לערנען, ער גייט דאווענען, ס'גייט דורך א שעה, ער קומט צוריק, ער קוקט אויף זיין פאון, ער זעט אפאר מיסד קאלס, ער רופט צוריק דעם מענטש, און דער מענטש זאגט אים, יא, כ'האב געוואלט פון דיר קויפן זאכן, כ'האב עס געדארפט עמערדזשענסי, האסט נישט אויפגעהויבן דיין פאון? האב איך גערופן א צווייטן, טו לעיט, כ'האב שוין געקויפט די זאכן, איך דארף עס שוין נישט. א מענטש באקומט לכאורה מורא'דיגע חלישות הדעת ווען אזא זאך געשעהט. דאס באקום איך צוריק? איך קען פארשטיין, כ'באקום נישט קיין שכר, כ'האב נישט געווארט צו באקומען קיין שכר, שכר אויף די וועלט איז נישט דא, באט דאס? צו פארלירן ביזנעס? צו שאדן האבן געלט? ווייל כ'האב אפגעמאכט איך וויל זיין א ערליכע איד, און כ'וויל דינען די אייבערשטער בשלימות. יעצט דא ביי די מעשה אין די עקידה, איז דא צוויי קשיות אברהם אבינו געדארפט פרעגן די אייבערשטער, די אייבערשטער הייסט פאר אברהם אבינו גיי שעך דיין קינד, האט אברהם געדארפט פרעגן, איינס, באשעפער האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו אז פון די קינד גייט ארויס קומען כלל ישראל, אז איך גיי אים שעכטן וויאזוי פונקטליך גייט כלל ישראל ארויס קומען פון אים? נאמבער צוויי, באשעפער האט געזאגט שעכט נישט קיין קינדער, וויאזוי קען איך גיי יעצט טון

און דאס דארף א מענטש וויסן, יעדע מאל א מענטש גייט דורך אזא זאך אז עפעס געשעט בשעת ער טוט א מצוה, און וועגן די מצוה האט ער שאדן, אדער איך ווייס נישט וואס שלעכטס איז געשעט צו אים צו ווייל ער האט זיך איינגעהאלטן פון טון עבירה האט ער דערקענט שאדן האבן, זאלסטו וויסן אז דאס איז א נסיון פון די אייבערשטער, און א מענטש דארף זיך האלטן שטארק און גיין ווייטער אין עבדות השם אפילו ווען ס'מאכט נישט קיין סענס. האטס א גוטן טאג.